Vip Date oħra u mistieden ieħor. Illum ġewwa Bottegin Palazzo Xara għandna lil Kit. Kif inti? Tajjeb ħanejdlek hello. Tajjeb, kif inti? Jien tajjeb mhux ħażin. U taf ma' min id-dejt illum? Sissa le. Hekk ħerqan biex insir naf. Ġuħ għandek? Ġuħ għandi, dak pozzi dejjem ikolli. Ma tlaqna ħana raw ma' min. it-tieni mistieden VIP tagħna tal-lum huwa Ruby, illum għana rawk naqra differenti mis-soltu. Naqra differenti mhux ħażin. Kif inti? Tajjeb ħafna. U taf ma' minni id-dejt tal-lum? M'għandix idea, m'għandix idea. Għandek naqra kurzita? Mara jew raġel? Raġel. Raġel, ok, m'għandix idea. Dejt differenza, tlaqna. Kate. Kif jidru? Lejli tajjeb. Mela kogoj. Nistab tajjeb. Sorpriza sabiħa. Jinsib ħajkun hawn xi mara. Sibt. Isma' dik il-mod. Le tista' toqgħod issa law inti biex kif qalt li x'taħseb minnu għad nimmaġina female u naħseb jaqgħet li le, qalt li raġel. Għanta lissa naraw min ikunu. Imma lejn xorta n-August, ta' xina tipo ammiratur kbir tiegħek, hekk meta kont iżgħar, u għadni issa, sissa. Għad immaġina li ma dekx tmur parti sissa xejn. Ma tantx, ma tantx. Imma żmien ta' qabel iva, żmien ta' qabel. Kont imur ftit ftit, eh, żejra. Ġifri kont hekk. Kien ikolli ftit inkwiet mommi għax kont nixtieqek. Kemm għandek żmien kiet inti? Jiena 42. 42, naqra ikbar minnek jiena. 46. 47, 46, eżatt, 46. Ħanala. Imma tiskant hemm differenza ta' ħames snin biss. Imma hekk għalija inti kont Dawk inti jisek il-ħaqt, ma nafx, ma nafx jekk mhux impoġġija tajjeb, il-ħaqt jisek ċertu suċċess u fama ta' età żgħira ħafna. Għax bdejt DJ meta fi żmien kważi ma kien hawn xejn. Ma kien hawn xejn ix-xena tal aħna ngħidu electronic music. Ġifieri bdejt fil-bidu tan-90s meta x-xena ħatibda. Ġifieri bdejt ma' xena bdejt kont wieħed minn dawk li bdejna x-xena f'Malta U mbagħad kelli long run twila ħafna Malta, ġifieri dawk iż-żminijiet DJs konna jiena, Jay Joy, Armani. Dawk iż-żminijiet li ħaġa ma kien hawnx expats hawn Malta, Maltin biss u l-events li konna nagħmlu 3000 ruħ, 4000 ruħ kienet Maltin biss. Xi ħaġa kbira u meta DJ jiena pereżempju Jien qabel kont dejjem kont dejjem fuq television, programmi, inni ma mmur fuq programm ta' television xi għaxar snin issa naħseb. Kienet xi ħaġa oħra, DJ kont jiġifieri kienet xi ħaġa kbir, mhux għax issa le, imma dawk iż-żminijiet kienet xi ħaġa enormi. Jiena mhux li qed nintervista, ma għandi kurżità nsaqsik aktar tard, imma naħseb Ma rridx ma rridx inħarbat id-dejn. Mhux hekk Aktar tard imma nixtieq insaqsik mhm. xi ħaġa fuq għadi. Mhm. Għax xi ħaġa li tħassibni u nixtieq insaqsijek. Ovvjament hemm qed ngħid qabel, qabel mhux qed nindoq illum il-ġurnata iktar minn qabel, imma bdilt, bdilt. Qabel konna ngħidulu dak li kont iktar mainstream, naqri iktar kummerċjali, għax-xena lokali u llum il-ġurnata ndoqq mużika specific tiegħi biss u ndoqq madwar id-dinja, ġifieri kelli nħalli bilfors il-Malta, Malta vera qed indoqq ftit, vera rari, u llum il-ġurnata l-Arġentina, l-Brażil, Sri Lanka, Russja, l-Awstralja, ħin kollu ġej u sejjer non-stop indur madwar id-dinja. Kredibbli, veru. Imma x-xena tiegħi, imma aħna ngħidulha underground, hija xena żgħira ħafna imma meta tgħaqqad id-dinja kollha, hija xi ħaġa kbira. Jien ma li xi ħadd minn Malta jirnexxilu jmur l-Arġentina, Sri Lanka. U biex, pereżempju, l-music li ndoq jiena li tissejjaħ Progressive House mhux popolari fl-Ewropa, imma popolari ħafna fl-Arġentina, Sri Lanka, Russja u l-Indja. Ġifieri dawk huma l-pajjiżi tiegħi, tipo anke llum il-ġurnata nħalli post fuq Facebook qabel kien xi ħadd minn ħal or ma' żebur sħabu ma' minn Sri Lanka kollha Sri Lankjani jew jew Arġentini e, e, dana ġifieri għalmer e, mux id-dispeċi, għan bi kelli bil-fors t-tazel ġej post li ma jew għan ibqanati l-enerġija kollha tiegħi li xena ta' Malta li tajt. U kif jew inkella nifoka aktar fuq xena internazzjonali li nirringrazzja l-Alla sejjer ta' minn Covid ilaw kollox sejjer tajb ħafna. Fix-xena tiegħi, again, ix-xena tiegħi hija żgħira, jiġifieri imma I'm very happy, jiġifieri li almenu għall-età tiegħi, li 33 years in doq, reġgħet bdiet qisu karriera oħra ġdida. Kont se ngħidlek l-enerġija tibqa' hemmhekk. Għax irnexxielek isek tivvinta lilek innifsek. Exactly, bl-Ingliż I reinvented myself b'xi ħaġa li nħobb jien. Tuħu gost tagħmel. Għax għażilt qabel kont indoq forsi mużika li nħobb jiena u jħobbu n-nies u mill-ġurnata ndoq vera l-istil. Illi huwa ġo qalbi li nħobbu jiena, tifhem li minn kien jogħġobni, ġifieri fil-verità kienet simple ħafna, I just followed my heart u għad ħandoq dak it-tip ta' mużika nidħol ġo dik ix-xena li vera nħobbu when you are true to your heart, nimmaġina fil-ħajja tista' tagħmel kollox. Vera qed nieħu gost, jiena u hekk taf mhux li suppost qed Għax ngħidlek il-verità, għall-ewwel ħsibt, dejjem msiefer jiena imma tant kemm il-ħajja biżi ma kontx naf eżatt il-forma tal-programm allura ħsibt li l-persuna li ħadd tkun miegħi huwa dak li ħajja milli l-interview ma tqalu li le għandek għandek guest għandek guest date. U mbagħad ħsibt li ovvjament guest date tfajla ma mbagħad insib raġel insib lilek. U sakemm għadhom qed jiddiskutu warajna ħnispjegalkom ftit kif taħdem id-date tagħna. Għandhom tablet u għandhom l-istampi biex ngħinuhom jiddiskutu ftit fuq ċertu topics li xtaqna aħna li jiddiskutu. Eħa nkomplu naraw kif sejrin. Imma aħna għandna għandna biċċa sfida ħelwa mhm. ta' stra- ta' strada reali mhm. għamlunna dan it-tablet hawnhekk il-bottegi mhm. Palazzo Xara

Mela l-ewwel Mela. ritratt aħna li rridu nagħmlu li nikkummentaw fuq ir-ritratti. Ibda inti kif? Nibda jiena. Ibda inti. Hemm qed nara ritratt ta' persuni differenti, Sport, oh, sport, sport differenti, netball, eh, baseball, jew baseball naħseb mhux cricket. Żgur mhux badminton. għalija dar ritratt m'għandu x'aqsam miegħi. eh? Xejn, Xejn, xejn. Eh, Xejn, Ara, xejn. l-isport li għaw mux kolla ftit minnom provajt fħajti. Imma jien l-isport għal qalbi ħafna. L-isport, ok. Kważi ngħidlek huwa ma rridx ngħidlek ħajti, mhm. imma ma ngħix. Huwa l-passion tiegħek. Ma ngħix mingħajr l-isport. Ok. Ġifieri kuljum irid nagħmel sport. Nagħmel xi sport. Kuljum ehm, isa l-mediċina tiegħi, isa l-terapija. Xi sport partikolari. Bħalissa issa jisni. Tagħmel sports differenti. Bħalissa jisni qbad nagħmel ftit eh, ġiri u ndaħħal meta taqbes l-40 trid iddaħħal ftit

bis-saħħa tal-isport biss sirt nafu, u bdejt il-ġurnaliżmu u qed niltaqa' miegħek illum. Ġurnaliżmu tagħmel ukoll fuq sport inti? Jien issa għamilt naqa' bħalek xi tliet snin ilu ddeċidejt li nitlaq minn ġurnalist u jgħid freelancer nagħmel affarijiet relatati mal-medja. Ok, għax nafek news, news, newscaster. Eżatt, ġurnalist u naqra l-aħbarijiet newscaster. U sport għamilt eh, programmi relatati eh, l-sport? Eħe, kont nagħmel programm tal-water polo, ġifieri jien bdejt kombinazzjoni. Ma kellhomx water polo correspondent. U bdejt jiena water polo kont naf biss li speċi bħal futbol imma fl-ilma jridu jitfaw iballu fi xibka. Imma ma konċ naf ir-regoli, imma qalu li jisma' għandna bżonn korrespondent. Ma konċ naf ir-regoli. Nimmaġina tħalt fiha mbagħad. Mbagħad qalu li jisma' Għandna bżonn korrispondent tal-waterpolo inti tkun interessat jien kelli xi 16-17 sena u għamilt xi żewġ tisjuf immur il-pixxina nirrapport tal-lobit tal-waterpolo. Imma kienet l-ewwel esperjenza biex nagħmel kollegament fuq ir-radju Ġifi kien il-bidu tijak. Kien il-bidu tijak, allura l isport You always remember your humble beginnings. Imma xtaqt, xinti għet li you follow your heart l-ewel, mhm. xtaqt li nkun full-time ġurnalista mhm. l-isport. Imma f'Malta mbagħad meta bdejt nikber, bdejt nirrealizza li biex issir full time, jiġifieri kif jgħidu you make a living mhm. out of sports journalism kienet kważi impossibbli għaw Malta. Mhux hekk. Allura mbagħad kelli nbiddel u kombinazzjoni dħalt fl-aħbarijiet. Ifhem li lili ħajti minn dejjem qalu l-impossibbli tagħmel hekk impossibbli u bqajt determinat u wara xi 26, 27 sena ndoq ġejt skopert minn nies barra minn Malta. Wara 27 Wara 27 sena. Nixxerja l-affarijiet tiegħi online jisu ħadd qatt ma ta' kasi barra minn Malta. Aw Malta ovvjament hija u wara 27 sena. Irnexxi ara kemm vera ma trid taqta' qalbek qatt.

F'ħajtek m'għamilt sport? Mela, kont nilgħab il-futbol. L-aħħar memorja tiegħi ta' sport u futbol hija Van Basten u Gullit, kemm ilu? Dik hija l-aħħar memorja tiegħi meta kont intu. Idoli tiegħi. Idoli tiegħi. Van Basten u Gullit. Niftakar kien nilgħab ftit futbol, iġi futbol. Darba minnhom ġo logħba mill-żewġ auto goals, niftakar. U l-goalkeeper kien Jay Joy. Dawk iż-żmien konna naqas DJ sa ġifieri, żewġ autobus. Għadu ndunajt mal-ewwel li futbol żgur ma kienx xi ħaġa. Nimmaġina għaw DJ ġoji. Eżatt, u ma timmaġinax li li nilgħab ġifieri. Le laqas. Ismani meta tkun l-Arġentina u Sri Lanka fej id-doq, mhux ħad toħodhom dawta. Dawa biss ir-rabat toħodhom. Il-bottegin. Għalba li kelta your home food dejjem ħajibqa' li kelli li. Mela, il-favorit. Di Din is-slide jisek diġà bdejt twieġibha. Work jew retire? Ibni inti, ibni inti. Ifimni x-xogħol tiegħi jiena x-xogħol nirringrazzja l Alla imma ngħidlu x-xogħol it's my passion. Qed tifhem huwa xogħol li anka jekk ma nitħallas x'nagħmlu qed tifhimni ġewwa hija f'pożizzjoni għamela ki person u li x-xogħol tiegħi huwa l-passion jiġifieri żgur għamna għodan retire u ħanibqa' ġifieri sakemm naħseb jiena nibqa' nisma' nagħmel dax-xogħol tiegħi żgur, m'hemmx dubju, m'hemmx dubju. Imma li jkolli nsaqsik, jiġifieri ma taħsibx li isma' f'dak il-mument meta ħadd irtira, għax naħsibha naħsibha kuljum. No way. Ma taħsibix. Never. Qatt ma tagħdelek mura. Mhux għax xi ħaġa negattiva, ma biex nibda nipprepara liha. Ma taħsibx. Jiena, almenu jiena, tifhem? Issa, interessanti. Għaw ħafna DJs popolari, ħafna 65, 68, għadhom għaddejjin, ġifiri, għamin, tiskanta kemm b'saħħi tal-mużika, l-mużika hija xaġa b'saħħitha ħafna, xabarra DJ u musician xorta waħda, tifhem? Kind of, xorta għamel music tiegħek, you're performing, ġifiri, Zgur ħan ibqa' nagħmilha sakemm għad għandi s-saħħa ħan ngħidu. Issa naraw. Jien ma nafx hekk mhm. għamil xi deċiżjoni tajba, mhm. jew inti x'taħseb kieku kelli mhm. nsaqsik parir, imma jiena meta ġejt biex niddeċidi biex nitlaq mill-aħbarijiet u issa qed nagħmel xogħol għal rasi. Għax mela, kont fl-aħbarijiet u issa qed Eżatt. Isni jiena kont qed inħoss li kont sa nara 40 sena. Bdejt ngħid isma' Jiena narani niqpa' naqra l-aħbarijiet u ġurnalist għal ħajti kollha, sakemm ikolli 50, 60 sena, 70 sena. Imma naħseb naqra differenti, alavolja huwa l-passjoni tiegħek, qed tifhem? It's a job, qed tifhem? Ekku. Imma eħe, naħseb jiena naqra diffiċli biex tikkumparah. Le, diffiċli. Diffiċli. Seħħa, diffiċli u le. Tifhem, ma nafx. Il-verità you are performing u koll. Tifhimni ġibiri. You're performing, you're performing. Allura, kelli dik l-sfida li qed tisma' mhux għax dalwaqt wasalt għall-irtirar, imma isma' jekk ċertu deċiżjonijiet importanti ma noħodhomx issa, jaf ħaniġi meta nagħlaq 50-60 u jgħid stajt stajt biddilt ir-rotta meta kelli 40 inqas minn 40. Ħlejt iż-żmien. Naħseb jien. U inti jisek għamilta din, ġifiri fil-Covid. Fil-Covid, huwa ftit qabel il-Covid bdejt insir popolari barra minn Malta, ġifiri literalment one year leading to Covid. F'daqqa waħda bdejt nara attention minn pajjiżi differenti. Għax f'xi 2016-17 iddeċidejt li I'm going to rebrand myself u just ħan għamel dak li vera nħobb jiena, ndoq il-music li nħobb jiena, and I rebranded myself, social media tiegħi. U ħadmet. U ħadmet. Bdejt niġi naf li bħala DJ għal mużika li nħobb jiena Ma hija xena żgħira, it's very limited, I give all my heart to it, u my mixes, mux il-music li namel jena, l-mixes tijaj, li tkun session ta' sija sa' tej, l-intello l-lajm, dew jiġu noticed minn pajizi fejni popolari tip ta' music tijaj, Sri Lanka, u bdew jistidnu, Pakistan, Argentina, l-ewel beda l-feedback. Tirċievi ħafna feedback u mbagħad bdew ġejjin l-offerti. Mort Sri Lanka bqajt imbellaħ kemm kelli fejn Sri Lanka eluf. U fil-fatt eh, kien l-aħħar event qabel Covid Sri Lanka, ġifieri dawn għamilt sentejn Sri Lankjani fissati fuqi u jippostjaw il-ħin kollu fuq social media tiegħi l-aħħar memorja ta' parti li kellhom kienet tiegħi jisir iktar popolari. Waqt Covid investejt fi studio eh, u bdejt nagħmel live streams non-stop u Sirt iktar popolari, kif spiċċa, kredu qas spiċċa Covid, kont iġa timur indoq ġo postijiet fejn ma kien hemmx hemm eh, restrictions bħal mor Messiko, l-Eġittu, Russja mort waqt Covid la. Wow. Waqt Covid, għax kienu dak il-pajjiżi li stajt tmur id-doq. U mbagħad kif spiċċa Covid, kollox qabad tira l-fuq. Ma żmien ovvjament kelli naqqas il-gigs tiegħi u llum il-full time tiegħi sar li ndur madwar id-dinja u ndoq il-music nħobb jien. Nirringrazzja dejjem. Inkredibbli naf min jaf kemm hemm nies qed jarawna bħalissa jgħidu kemm nixtieq inkun Ruby. Determa hemm eh, eh, eh, l-isfidi qed tifhem tiegħu ma la tkun jekk inti għandek determinazzjoni f'ħajtek li tittamel xi ħaġa, jekk tibqa' determinat li tagħmilha ħames snin, għaxar snin, erba' snin, jekk inti determinat if you have a dream, it will happen. Nemmen jiena. It will happen. Naqbel miegħek imma mhux hekk biss, għax jiena mill-istorja tiegħek li ħadd li ħadd. Inti you rebranded yourself. Eżatt, tagħmel affarijiet. Kont qed tinnota li jisma' jista' jkun f'ċertu gigs hawn Malta kont. Fil-verità il-ħaġa kienet din hawn Malta the local scene you are accepted to play different styles of music. Il-Maltin they didn't mind kif dejjem għamilt hawn Malta kien ir-rubi li jdoqlok in-90s, rubi li jdoqlok l-underground, rubi jdoqlok il-mainstream, it works. Imma fix-xena internazzjonali trid tkun specific ġo stil wieħed, tifhem ma tistax tkun eh, kantant tar-rock tkun sir popolari ġo rock u sir popolari ġo xena tar-reggae le. Fix-xena tal-electronic music, eżatt, tażel li ma li mi xena tiegħek. Qed tifhem jkollu tibni l-fan base tiegħek fix-xena tiegħek u bad forsi tivvinta xi ħaġiet meta ssir popolari ħafna. Dik I'm gonna follow what I really really love which is the scene progressive house ngħidula aħna l-mużika li ndoq jiena. Dawk huma l-events li kont nagħmel Ruby A, jena jdu Ruby A. Ruby and Friends. Eh? Ruby and Friends, dawk għamilt fil- Ruby, Ruby V1. Ruby version 1, eżatt. U fil-verità Ruben Fence kont waqqaftom fit-2012 u sitt snin wara ġajt bdejtom. Sissi wara, reinvented u issa litteralment ftit ilu kelli nagħmel nerġa' l-aħħar wieħed għax ma sax naqpa li m'għandix ħin iktar għal events hawn Malta. Għalissa, ġifieri Ruby and Friends bdew, spiċċaw u kont ġaj bdejthom. Tifhem ġifieri. X'memorji għandek ta' Ruby and Friends dawn kienu jkunu ironically It-tema tagħhom kienet pajjiżi ta' madwar id-dinja. Għax dan kien jismu Venezja, ġifieri il-post kien imżejjen Venezja. U dak kull min kien jiġi l-park irid jilbes. Eżatt, kien il-karnival, da ma tkellejna f'Ruben Friends Roma, kollox tal-Italja, Ruben Friends London. U ma kontx ndoqq barra ma' Malta dawk iż-żmien, ġifieri ironically li kont nagħmel il-concept ġi reality. Kien il-karnival, niftakar konna aħna minn tal-ewwel li bdejna l-parties tal-karnival. L-electronic music. Dat nara l-prezz billi rimaltina. Maltin, erba liri, pri euro. Dan qabel 2007. Probabli dak kien xi 2002. 2001. Dawk iż-żmiet in-nies kienu jitilgħu ġassa l-karnival tagħna dur u bdejna nagħmlu l-events u lum il-ġurnata ra xi jkun hemm eh, parties. Immaġina ġejġi wieħed bid-dom inti kikle. Naħseb. Mhux biss imma Day off. Mhux għalija. U le, ma. Mhux għalija. Ikollok day offs. Le. Le. Le. Le. Ma jkollokx. Ma qas ikun ma nkunx irrid, tifhem ma nkunx irrid. It's uh, pure passion. Tibqa' day. Tibqa' day. Ma tesistix day off. Ma tesistix day off. U laqas fil-weekend, jek ngħidlek hekk pereżempju isma' nhar il-ħadd. Fuq xi ajruplan sejjer biex ġindoqxa xi pajjiż jew nkun ġej lura. Ma għalija, I mean, that's me. Tifhem, I don't think it's good, healthy. Ma nafx, but, but that's what makes me happy. Lejk, tamle kontent? Tamilni kontent, għalija kollox u. Imma ġili tmur xi vaganzi u hekk? Le. U għeja. Ifim li tiġan dur id di għandoq, ġifir meta tmur indoq. Xi post, għal borja ġili tmur post għal-jumejn, t-prova ta' għara naqra. Xaħġa. T-prova ta' xizbaħ minn toqġu hotel room għalija. Daqshekk. Eżatt, immur nieħu pjaċir ġo hotel room. Isma' min jaf kemm hawn nies. Anke inta kważi mejjet biex ngħidhielek. Ruby meta jsiefer ikun boring imma. Very bored. Very lonely. Allura ma tmurx hekk ma' nies. Immur ma' nies. Eh. Imma it's different, they are not your friends, jina mdorri għaw Malta. Vera, vera. Indoqqa Malta l-esti mill-gig, tret il-ruħ sħabek, da, għamil after party, Malta kont indoqqa ħafna, jena kont indoqqa tret darbit, weekend, erba darbit. Allura kif bat indoqqa barra postijiet vera l-bot, It is, it is a lonely job. It is. Inti mort tiddoq ġa klabb mimli nies spiċċajt iddoq bad ukoll lukanda waħdek. Bum. Dak raġun. Tgħidli kif ma jiġux miegħek għax jiena South America ma ħejġi miegħi minn hawn ħbib tiegħi. L-Indja ma ħejġi miegħi l-Awstralja. Għalissa għandi ftit gigs ġejn fl-Ewropa. Barcellona, Hungary, Serbia. Ġej grupp kbir miegħi, ġifieri tal-ġen, tifhem jiġi ma rari ndoq fl-Ewropa. Ġerment indoq fl-Ewropa ġo pajjiżi fejn hemm l-Arġentini. Jiġifieri Barcellona mimli Arġentini, allura mur indoq jew se indoq l-Italja hemm ħafna Sri Lankjani jgħixu hemm allura għal dik il-community. Imma it gets very um, not bored, lonely, dik il-kelma, lonely. It is, it is, it is a lonely job. Imma peress li nħobb il-music ħafna, nista' nkun jiġifieri mhux lonely għax xorta waħda nagħmilha. It's something different, you know, but Day off, inti. Jiena naħseb day off. Ah, Niprofa noħloqa. U għandek il-familja inti wkoll. Eżatt. Jien m'għandix familja. Hmm. Qed tifhem m'għandix tfal, m'għandix eh, mara, m'għandix tfajla, m'għandix xejn. Kull mandu l-music ġifiri. Il-mużika hija eh, eh, eh, literalment ħajja. Ġifiri, ovvjament, meta jkollok familja nimmaġina kien aktar affarijiet ikunu ftit differenti. Mhm. Xorta, illum il-ġurnata peress li għal rasi u naħseb li bħalek, mhm. xorta fid-day off nagħmel xi ftit xogħol żgħira. U sport tagħmel sport? Dejjem, dik kważi mitnej sal-ħadd, kważi, kważi. Irid ikun vera ma nistax insib nofs siegħa jew tliet kwarti biex nagħmel xi ħaġa. Imma Jiġifieri kemm tul darba tipprova tieħu darba fil-ġimgħa almenu, le? Nipprova, eżatt, Sibt jew Ħadd. Qabel meta kont naħdem ġurnalist, newscaster, kien ikolli naħdem is-Sibt u l-Ħadd ukoll. Issa peress li l-iskeda nfassalha jiena sa ċertu punt. Għandek fejn tagħmel ġurnata mistrieħa almenu. Le, mmur nuħu kafe xejn ta' barra mela. Ifimni nimmaġina wkoll familja għob, se. Naqra ġobba tliet tfalna kibru s-soċek, ma immaġin biex jittella familja. Qatt ma kelli familja tiegħek, jiena ma nimmaġina huwa xogħol ukoll. U le, u li nagħmel nipprova niltaqa' ma' xi nies li nkun ili ma narhom u ngħid isma'. Min jaf inti semmejtli l-ewwel, Ru, Kemm kien ikollok u jiena niftakrek, jiġifieri kulħadd irid ikun parti minn Ruby. Pjuttost malajr ġrat il-ħaġa filli kellna events very successful għal mhux għal sena sentejn, eh, tnajdlu 10, 15-il sena non-stop kien il-grupp kien jismu Pure Promotions. Kull event li konna nagħmlu ġifieri konna nagħmlu event on a Monday, 1000 ruħ. Every Sunday, 3000 ruħ kull nar taħat ta' żmien. U Maltin biss daħal. Kienet eh? affaxxinani l-ħadd. Crazy. Eh? It-tnejn irridu jqumu għax-xogħol. U jkollok 3000 ruħ. Minn dejjem kont passionate u fl-affarijiet dejjem kont nivvinta l-affarijiet, concepts. Ma kontx nġib DJs barranin, kont dejjem kont nipprova nitkisser jiena u nitkisser fis-sens li dejjem nipprova nivvinta daqqa classics daqqa xi tribute Michael Jackson niftakar jew kulħadd jiġi bl-abjad jew li rajna l-ewwel il-pajjiżi dejjem xi ħaġa. U mbagħad ovvjament wara ċertu żmien Ifimni, jieta li titla ġenerazzjoni ġdida, DJs ġodda, concepts ġodda, U fi ftit ta' żmien eh, eh, libna l-event stana f'daqqa waħda n-nies ridu jippruvaw xi ħaġa ġdida u ġiet isa Ta' malajr għad nisma' aħjar li nagħfqu l-events u speċi mbagħad għamilna la the last one, aħna jiena nħobb nagħlaq tajjeb u iddeċidejt li events ma nagħmilx dan kien 2012 imma nibqa' ndoqq. All right. U fl-istess ħin ġe- ġejt passionate fuq videography. u filming, filming u filming ta' events u editing ta' videos. U poġġejt l-enerġija kollha tiegħi hemm u fi ftit xhur spiċċajna ġibi l-ħaġa li bdejt jiena. Ma xi ħaġa ma konx tagħmel qabel nimmaġina. Le, kont inħobb nagħmel visuals. Aha. Imma mbagħad l-aħħar żewġ event il-videographer tagħna ma setax jiffilma u tallim ta' malajr. Grazzi ħafna. U x-xogħol ta' video editing ovvjament mal-music oġobni u f'kemm inni ngħidlek sirna l-people to go jekk int għandek event tittiġi għandi. Biex nagħmillek after movie dak iż-żmien 2012, after movies ġodda u kizmin kena konna namlu l-Tribali, Ralosco, Earth Garden, Creamfields, minn kollox, ta' dawk iż-żminijiet. Konna ħna namlu after movies kienu jissejħu, meta inti filmja l-event u mbagħad taqqat il-movie da' għamilt ħames snin hekk. Ħames snin. Ħames snin, jiġifieri tajt l-enerġija kollha tiegħek. F'xejn, isek dħalt f'industrija li kienet. Dħalt f'industrija ġdida tgħallimt kollox minn fuq YouTube, tgħallimt cinematography, tgħallimt kollox. Bis-serjetà. Lenses, dawl, frame, kollox tgħallimt. Kollox minn fuq YouTube, kollox kollox fifti żmien. U titgħallem u tpoġġek l-enerġija kollha tiegħek. Sakemm imbagħad għaddew ħames snin u għad isma' jiena mhux din hija l-passjoni tiegħi. Il-passjoni tiegħi hija li ndoqq il-music u nagħmel events imma music partikolari. U overnight għad ħanti għagow. U ġajt, terġajt xejn. U twaqqaft kollox u ġajt bdejt nagħmel l-events u rebranding imma d-darba bil-istil ta' mużika

Qegħdin hawnhekk issa. Fil-fatt, fil-fatt li jmiss, kważi tiġa. Kważi kull weekend. Għada s Ġifiri, ejdli, ejdli. Mela. Ħala, mela, ejdli xar tipiku tijak xinu. Mela, għada, irritu mur Chicago, l-Amerika. Illa. Imur għada, ndoqna l-sib. Isma mux biex iwafek, mela, ma kaw il-fenek u l-braġoli tal-bottega. Nġi l-ura nar it-trejn. Palazzo xara. Umbat, nistenna tlettijim u mur ndoq Barcellona. Mill-Amerika, minn Chicago. Minn Chicago niġi lura Malta. Fil-verità, kelli nagħmel two weeks l-Amerika, ma milux kelli l-aħħar event tiegħi hawn Malta, organizzat kelli mmexxi d-data, għax kien waqt iż-żmien ta' St. Patrick's, u kelli naħħi weekend l-Amerika. Allora litteralment tira l-Amerika Chicago biex nagħmel gig waħda. Jiġifieri sejjer indoq niġi lura mal-ewwel. Mbagħad Barcellona, mbagħad minn Barcellona sejjer Madrid, mbagħad minn Madrid indoq il-ġimgħa il-għada s-sibt irid indoq Milan, Mbagħad niġi lura, għandi jumejn biss ċans biex imur Buenos Aires, l-Arġentina. Mbagħad l-Arġentina noqgħod ġimagħtejn Buenos Aires, Rosario u Mendoza, tliet cities, immur indoq ġo city waħda l-Brażil u l-għada nerġa' mmur Buenos Aires biex nagħmel gig Buenos Aires. Niġi lura l-Ewropa, rrid immur indoq Hungary, niġi lura, rrid immur indoq Sri Lanka. Iġifieri naqra it's crazy, it's crazy, it's, it's not for everyone.

Ix-xena tiegħi hija xena żgħira. Buon appetito. Lilek ukoll. Isma' da mhux ħassibu Sri Lanka u l-Arġentina ta'. Żgur li le. Ikel Malti hekk. Żgur li le. Imma mbagħad l-Arġentina ssib l-assado, pereżempju. Nimmaġina. Tibda tidra kwiżi kollha. Imma ikel bħal ta' Malta naħseb jiena kienu l-ikel tiegħek. Ħallejtni bla nifs. Lonely. Tista' tiġi naqra lonely b'dal. Xogħol speċjalment tkun fix-xena tal aħna ngħidulha underground, xena tal-underground jiġifieri. Ru, jien port nistaqsik mistoqsija personali imma kemm tarak tagħmilha dil-ħajja, tgħix din l-istil ta' ħajja? Jiġifieri, eh, eh, jiġifieri tarak tagħmilha jien naf għaxar snin oħra, ħames snin oħra? Sakemm saħħti għadha tajba. Jiġifieri tkun bi jista' jkun sa għada, jista' jkun sa 20, 30 sena oħra. Ma m'għandekx pjan tgħid li sma' kit. Naħseb li il-pjan tiegħi huwa li nagħmilha ħamsa xar snin oħra. Il-pjan tiegħi hu li il-Progressive House hija xena żgħira fid-dinja, il-pjan tiegħi hu li nipprova nkabbarha fid-dinja. U tkun inti sak il-pjonier tagħha. Jiena wieħed mill that's my um, Eh, purpose of life għamilta. Istra, daqsi. Ġifiri, nipromotu għal-mużika tal-ġurnata, jibbatula ħafna żgħażagħ mid-dinja kollha li I am inspiring them, qed tifhem għax ftit għaw DJs tal-progressive tax-xena tagħna li they travel a lot, it's a small scene. Kull ma popolari li huma popolari ħafna ħafna erba biss, per eżempju. U inti wieħed minnhom. Eh, Mux daqs dawn l-erba,

Minn ta' qoddim, imma mhux minn, efimni, I mean, that's my target. Iwa, Roma. Biex intik eżempju bat. Għandek tkun kburi li irnexxielek. Ħafna, ħafna, ħafna, ma I, you know, my mindset is li nibqa li rrit nasal iktar, nasal iktar, għatmu bizzejet, niprofa li għadek il-ura rrit taħdem iktar. Biex dan. X'intik eżempju bat xena tal-electronic music oħra bħal techno pereżempju, hemm mijiet li huma superstars, hemm mijiet aħna erba' biss. Tifhem? Erba' tal-house għandek jiġifieri dawn superstar super. Jien naf m'hemmx 500 li huma magħrufin ħafna aħna erba' biss. Ara kemm xena il-gap huwa hekk. Imma meta taqgħad id-dinja kollha, huwa it's enough, it's enough. Tifhem it's enough. Imma li namirak, ru, li maqtajx qalbek. Maqtajx qalbek. Isek inti f'kull mamilt f'ħajtek, ek u gustajtek tejda, li titfa moħħok hemm l-enerġija kollha tiegħek. Kollha, eh, ġifieri kollha. Gustajtek tajdi, ma kontx taf videografi u editing. Tallimt kollox minn YouTube. Kollox dana. Bniedem ma mulek kien karattrek mhux qed ngħidlek huwa tajjeb għal kulħadd, eh? Naf. Tifhimni għajmina għax Jekk kif qed tismani nitkellem żgur qed tgħid da mhux healthy jew mhux normali, mhux normali, imma li huwa normali. Le, u ru, ejja nkunu onesti, kellek tagħmel ħafna sagrifiċċji biex. Ħafna għalhekk mhux normali, għamilt ħafna u nagħmel kuljum. Qed hemm sagrifiċċji, imma. U mhux kulħadd. Mhux għal kulħadd li jagħmel daw is-sagrifiċċji kollu mhux qed ngħidlek jekk inti trid għandek dream f'ħajtek għamel is-sagrifiċċji bħal għax li tkun bija bid-dangerous. Qed tifhem imma naf x'jiena nagħmel għandi biżejjed esperjenza u naf naf eżatt x'irid. Ru, aħna ħankomplu ftit żgħira mistoqsijiet mela, around the wiġibnija. Di kważi kważi. Laqas hemm għalfejn saqsijilek. Ovvjament, u. Ovvjament hemm. Jew titkun perfett jew ma nagħmilix. Dik dejjem il-motto tiegħi. Nista' nista' jgħidlek xi ħaġa, jien dil-kelma affettwat li affettwat li ftit mhm. ħajti. Għax nimmaġina x-xogħol tiegħek u importanti li tkun perfectionist. Eħe, le, li ġifieri meta kont naqra l-aħbarijiet kuljum fi tmienja trid tidher perfett. Perfett. Ma tridx leħnek. Leħnek it-tonalità ta' kollox. Kollox irid ikun tajjeb. Irid ikun perfett kważi. Tifhem bil-fors. Imma issa dan l-aħħar irrealizzajt li isma' il-perfezzjoni hija suġġettiva ħafna. Hija hija suġġettiva. Jiġifieri sens, illum allura ngħid iva nipprova nagħmilha b'mod perfett il-ħaġa. Mhm. Imma naf li il-perfezzjoni hija kważi impossibbli li tilħaqha. Dak li huwa perfett għalija mhux neċessarjament huwa perfett għal Ruby. Mhm, allura, oh, l-imqalet. Grazzi, thank you so much. Allura, għal-kem Għada taffettwani li nipprova niġġieled miegħi nnifsi biex nipprova nkun perfett f'kull ma nagħmel, imma qed noqgħod attent li ma nħallix taffettwani mentalment għax kienet qed taffettwani ftit. Għedt li tipprova ma tħallix taffettwak daqshekk sewwa. Aha. Għax fix-xogħol tagħna bħalek imma f'industrija You need to perform il-ħin kollu. U kulħadd inti taf iktar minni. You're as good as your last performance. Mhux hekk, eżatt, eżatt. Jiġifieri jekk żgarrajt eh, fl-aħħar biċċa xogħol li għamilt, ir-reputazzjoni tiegħek u l-istima li jista' jkun ikollhom in-nies lejn ix-xogħol li tagħmel tibda tonqos. expectations li dejjem tkun. Eżatt, jekk jafu li Rubi ħammur gig tiegħu u dejjem ikun tajjeb, mhm. ma nistennex li mmur gig ta' eh, Ruby. Xeko, għalhekk eh, jiena tiġa took over perfectionism f'ħajti ġifieri. Iva, nimmaġina. Nipprova anke jekk nkun naf nagħmel xi ħaġa li forsi ħadd ma ħati każ nagħmel għaliha nifsi nispiċċa ġifieri naqa' diffiċli biex inneħħiha minn U taffetwa kemm mentalment? Taffetwa mentalment jekk ma nkunx. Istra. Ġifieri bil-fors imma għara inni dawn snin kollha Xi ħaġa li rabbejtha ġo fija. It's me, hekk nħu pieċu nagħmel affarijiet. U naħseb striving for perfection ħanibqa' l-ħadebqa ħadebqa parti minnek. Naħseb, naħseb hemm ċans kbir, hemm ċans kbir. Qed tifhem ġerment jekk ma tkun naf li mhux ġej perfett nipprova ma nagħmelix, qed tifhem. Eh, naħseb bil-Malti għandna Nejdu, nejdu, u. Subjective, eh, eh, ma tindi da suġġett. Eh, le, huwa suġġettiv ħafna. Le bil-Malti imma żgur li ma nippruvax noħol attitudni. U iwa, u mela. Mux hekk. U iwa. Eżatt. U iwa, u iwa, u iwa, namluha. U iwa, u iwa, mela. Le, dik l-attitudni li prova nivita. Ehm, imma li prova nsib bilanċ bejn. Li which is good. Li prova nsib bilanċ. Ru, jiena ħad gost immens. Anka jiena. Iltqajna u tkellimna naqra. Vera sorpriża li kellna dejt flimkien. U ħadt pjaċir li wara da snin kollha qed naqsam xi nagħmel ma' ħafna nies forsi ma jafux. Laqqas kellix idea. Fejn hija True Beach ġieli batuli Maltin għadek iddoqq jaraw x'imkien tiegħi barra għadek iddoqq ma jkunux jafu. Ma jkunux jafu li. Għax it's again I went more ħallejtu l-mainstream, mort iktar għal xi ħaġa specific, meta tkun specific ma tkunx mainstream, ovvjament mhux kulħadd ikun jaf jekk ma jiffollow jax eżatt dik ix-xena. Isek hekk mort għażilt niċċa. Għażilt nix, nix li vera jiena nħobb. Għażilt nix tiegħi, mort qalbi u fejn ridit mur qalbi, I followed my heart. U l-aħbar tajba hi li llum qiegħed mal-aqwa 10 fid-dinja.